Il-ġustizzja soċjali. Le, jiena ħanerġa lura għal-realtajiet ukoll għax issa morna daqsxejn fl-astratt u tkellimna fuq filosofiji, eċetera. Hmm. U nixtieq inġib naqra s-suġġett lura tal-abort b'mod konkret. Tajb. Mille għall-esperjenzi. Ġifiri fl-aħħar mill-aħħar jiena għalfejn edha fej edha u din minn fejn bdejna, mhm. għalfejn jiena nemmen dak li nemmen, mhm. minħabba It-tbati minħabba li nemmen li għaw ħafna nisa Malta li qed jesperjenzaw inġustizzja propju għaliex qed jiġu kriminalizzati, propju għaliex għaw din ix-xejm u din l-istigma mhm. fuqhom u fl-aħħar mill-aħħar din mhux qiegħda twaqqaf l-abort milli jsir. Ġifiri, L-outcomes kollha moħxija Li jekk iridu naħdmu, ġifieri jiena niltaqa' ma' ġifieri insa personhood, insa eh, mhux ħan insewhom, ġifieri huma argumenti importanti. Imma the bottom line, x'inhija il-bottom line? Il-bottom line hija li fl-aħħar mill-aħħar għandek ħafna nies Hawn Malta li minħabba is-sitwazzjoni kif inhi, mhm. x'inhu u hawnhekk niġu għall-argument ta' Marlin. Ma jfittxux lajnuna per eżempju, mhm. ma jitkellmux fuq is-sitwazzjoni tagħhom, ma nafux x'inhu jiġri. Mhm. Fl-iskejjel, fl-iskejjel, mhux qed ikun hemm biżejjed diskussjoni u edukazzjoni, m'għandniex riċerka. U dawn huma l-affarijiet li lili, jiġifieri bħala argument, iġegħluni iktar importanti mill-argumenti l-oħrajn, nemmen li għandu jkun hawn l-għażla. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar jiena l-punt tiegħi għalfejn wasalt li nemmen fl-għażla u għadni s'issa nemmen fl-għażla, dejjem kien dan il-punt, li min għandu l-flus u min jista' jista' jaċċessa l-affarijiet b'mod faċli u anka għax intellettwalment u dej dej anka dej live with it in a normal way, imma minnu l-iktar zvantaġġat l-iktar li ħajbati. U dik hija il-kruċjalità. Il-parti emotiva, però jiena il-tqajt ma' nisa Ehm, li jagħmlu abort and they couldn't ġviri, eh, u mumiex mill-klassi soċjali tal-ħaddi, ma pjuttost, li jamlu l-abort mhm. u ma realizzawx. Eh, kif ħat impattom? Kif ħat impattom. U li hija realtà. Inti għandek il-maġġoranza tal-istudji mhm. li jgħidu lek li ma jkunx hemm ehm, effetti psikoloġiċi negattivi fil-maġġoranza tal-każi. Imma ukoll ma jiena ma ninnegajiex di realtà speċjalment meta tqis il-kuntest. Għax inti altru trabbejt il-Finlandja jew Netherlands fejn minn mindu kont żgħira trabbejt temmen li dak huwa dritt tiegħek li inti jekk tkun tqila tista' tmur u dak huwa servizz tas-saħħa li huwa provdut u altru dejjem emmint li dak huwa qtil. U altru li taf li inti kriminali, għax inti kriminali fl-aħħar mill-aħħar, jekk għamiltu għaw Malta, jekk għamiltu barra le, jekk għamiltu Malta inti kriminali. Allura dik ovvja li ħat impatt iktar u altru li inti ma tistax titkellem maħ fuqa ma ħbib tiegħek memx dak l-emotional closure. Ġifiri nifem li naħseb jiena, memx riċerka fuqa, ovvjament, laqqas Malta, li jista jkun li minħabba l-kuntest soċjali, għax hemm riċerka simili l-Irlanda, eh, jaffettwa dan il-guilt jew dan eh, l-impatt. Però tqala minnan fija. Mhm. Ġifieri aħna ma nwaqfux in-nies milli jkollhom itrabi u servizzi ta' tqala għax hawn ċert hawn numru ta' nisa li jkollhom perinatal depression mhm. u hawn ħafna nisa li jbatu minn depressjoni, ġifieri meta jkunu tqal. Imma ma ngħidux mela ħi m'għandux ikun hawn tqala jew ma għandux nefru servizzi. Ġifieri taf kif ġifieri hemm mod u mod.